Youtube mirasym kanaly. Günäleri bar bu ýagdaýa düşdüler perişdeler aýtjaklar bular öz goňşularyna ezýet beren adamlar ine bulaň jezasy şudur indem bular jähenneme baryp azabyny çekmelidir diýip aýtjak diýýär sen öz goňşyňa ezýet berdiňmi dünýede goňşyňam hiç kime dadyny ýetirebilmedi aý bolýala goňşudyr da diýip geçiripdir ýa bolmasa dadyny ýetirjegem bolsalar seň ýagdaýyň gowy bolansoň diňlenmänsiň goňşy Diňlenmändir hiç kim. Senem dünýede şeýdip ezýet berip geçip gidipsiň dämi? Onda Hudaý saklasyn Allah tebarek we taala seni kyýamatda hasaba çekmezden öňinçä saňa bir berjek azaby bar, ol il elli aýakly bolup turan wagtynda sen bir tokga et bolup turjak. Allah saklasyn. Goňşyňyň ezýetinden çekinmeli, toba etmeli goňşyň bilen gatnaşmaly. Ondan soň Hezreti Magtymguly şanyň soňky kupleti näme diýýär? Aklyň bolsa abraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýagşysyny diýýär. Azajyk aklyň barmy, hökmany suratda abraýly kişiniň näme, ýamanyny örtüp ýaýyň ýagşysyny diýýär. Ine, näme diýdi, Munys bolar, dilini bilseň wagşynyň, wagşy haýwanyň dilini bilseň-ä ellekeý edibilersiň, öwrenişdiribilersiň, zähmet çek. Hakyny nahak eýlemegin goňşynyň, goňşynyňam hakyny nahak eýleme diýdi. Ine, pygamberimiz sanap berdi, goňşynyň nähili haky bardygny. Pygamberimiziň özi nähili bolýardy? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Mekgeden Medinä hijret edip baranda, Medinede pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme kän azar berip bilmeýärdiler. Emma. Bir goňşusy bar diýýär Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem. Bir ýehudy goňşusy bar diýýär. Şu ýehudy goňşusy günde irden Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ertir namaza metjide ugrajak bolanda ýoluny tezek atýar, tezekleýär diýýär-de, ýoluny doldurýar diýýär hapadan. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem hem şo tezeklere bulaşsyn, metjide barybilmesin net bilen günde tezek atýan eken naýanky ýehudy. Pygamberimizem ýaňkydan sere-sap bolup geçip, günde metjide gatnap ýörer eken, ahyr bir gün ýaňky Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem turup metjide ýörejek boldy, ony ýaňky tezekler ýok diýýä. Baý diýýä, bun diýýä muň tezegi bu ýokla näme beýle görünmeýäle diýip, sahabalaryny namazdan soň sorat diýýä. Eý sahabalarym bir Goňşym Madyş töwerekde ýaşaýan ýahudy. Nähili, ady kimdi diýip pygamberimizden soradylar, onda pygamberimiz adyna bilemok, ýöne günde bir ýerden barlygyna bildirýärdi, şony bir indeşdirip görüňsene, heý bir ýaraman ýatan beýle bir zat bolaýmasyn diýip diýýär. Sahabalary indedi welin diýýär, ýaraman ýatyr diýýär ýaňky ýahudy. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ýaňky öýüne bardy diýýär, özi pygamberimize ezýet berip ýören özem bir ýahudyň biri bolup dur. Şonda-da Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Goňşyň hakydyr diýip baryp soramana bart diýer. Goňşusyna baryp mylaýymlyk edip goňşusyny sorady welin diýer, Şol adam Pygamberimizi görenden gözünden ýaş döküp aglatdy. Eşhadu en la ilahe illallah we eşhadu enne Muhammeden abduhu we resuluh diýip musulman boldy diýer. Ine, hakynda hak eýlemegin goňşynyň diýer-de. Ine, şu taýda bir hezreti Ymam Azam Ebu Hanyfa rahmetullahi aleýhiniň bir kyssasy bar. Ymam Azam Ebu Hanyfa rahmullanyň bir goňşusy bar eken. Şo Ymam Azam Ebu Hanyfa rahmullanyň goňşusy bir ýehudy adam Ymam Azam Ebu Hanyfa rahmullanyň mellegine tarap tuwelýedini urupdyr. Şondan hajathanasyndan meýdan eden wagtynda meýdany göni şo mellegine düşer ýaly edip goýupdyr-da. Ýörite. Ymam Agzam Ebu Hanyfa rahmullada şony hiç hili şoňa gaharlanman, hiç pygamberiň yzyna düşen adamlar-da, pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň ýolundan dos-dogry ýörän adamlar-da, hiç hili şony gaşyny çytmanjyk diýýär, şony diýýär aýryp diýýär atyp oturar, atar erer eken diýýär-de. Ondan bir gün diýýär, ýaňky ýehudi. Tuweledyna girdi, hajathanasyna girdi, meýdan edip boldy welin, ýa Ymamagzam Ebu Hanafa rahmullahu göz düşdi diýýär. Eline pil alyp ýaňkyňky tezegini atyp ýör diýýär. Öz mellegine düşen tezegini. Ýahud geň galdy diýýär. Beh diýýär, bu näme? Meň tezegimi atyp ýörler, haw, bu nä boluş diýip baryp seretdi diýýär. Habaryndanam ýok, ýörite edendir muny ýöne ýadyna-da düşenok diýýär-de, hajathanasynyň Ymamagzamyň Ebu Hanifa rahmullanyň mellegine akyp duranyndan, tezeginden. Ymam Agzam Ebu Hanyfa rahimullah şony akytdy diýýär, gömdi diýýär. Ondan birden ýüzüni düşdi diýýär, Ymam Agzamyň ýanky goňşusyna seretdi diýýär. Hiç gaharlanmadam diýýär. Goňşusy ondan beh diýýär, pikirlenip gaýtdy diýýär. Eý ymam diýip diýýär, näçe ýyl bäri sen şeýdip ýörsüň diýip diýýär. Ýa şu meni görüp edýäňmi diýen ýalak soragda, olam aýtdy diýýär, men diýýär, kyrk ýyl bäri-nä şeýdip ýörün diýip diýýär. Şa seň tezegiňi alyp, şony şeýle atyp ýörün diýdi. Sen şuny hajathanaň urtaýdyny gurduň, şo maňa gelip dur, menem kyrk ýyl bar şeýdip ýörün diýdi. Şoň sabryna, şoň hiç hili gaharlanman şeýdip ýörşüne özi ynsap etdi-de diýýä, Bäh, seň diniň dos-dogry ýol bolmasa, hakyky Hudaýtagaladan gelen din bolmasa beýtmegiň mümkin däl diýip musulman boldy diýýä-de. Bir ine, goý öz goňşyňa bir Ýagşylyk etmek biziň tüweleme goňşularymyzda gül ýaly adamlar-da, islendik wagt çagyran wagtyň kömege gelip durlar ahyry. Başga aýyp, aýyplary bardyr elbetde, ýöne aýyby baram bolsa bir kömek et diýen ýagdaýyňda özüň ýok wagtyň goňşy pylan zat etsene diýip jaň eden wagtyňda ýok diýip duranoklar Hudaýa şükür. Şonuň üçin öz goňşyň näme hakyny nahak eýleme, goňşyňa hiç hilik ezýet berme, gaýtam goňşyň saňa bir ezýeti düşýämiş, Meselem, gapyňa, howlyňa musora düşýämiş, şemal getireýär, it-pit getirýämiş. Näme, biderek oňa oň üstünde dawa edip berme diýdigi-dä Hezreti Magtymguly şonuň. Ine, biziňem näme, öz Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýdip, şoň ýaly mähribanlyk edýän bolsa, bizem Pygamberimizi görelde etmeli, öz goňşymyzy näme etmeli, ýamanlyk edýär maňa, zyýan ýetirýär maňa, ýa musoryny oklaýar haýatdan maň, men tarapa, näme edýär diýip goňşyň bilen sögüşip durmaly däl, belki näme, Geçirimlik edip, mähribanlyk edip oňuşjak bolmaly. Ana şonda dereje bar. Ondan soň Hezreti Magtymguly Jan aýtdy, Aklyň bolsa abraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýagşydyny diýýär. Pygamberlerden başga adamlar näme günäkär. Diňe pygamberler magsum, Hudaý Tebarek we Tagala olar günäden saklanan, olar günä etmeli däl diýip aýdan Hudaý Tagala. We öwlüýälerde-de bar mahfuz diýen bir dereje bar. Öwlüýäleňem günä edýänlerem bar diýýär, ýöne günä etse diýýär, toba edip, öňküsindenem beýik derejä galýar diýýär-de, şo tobasyny. Toba edip. Emma mahfuz bolan o öwlüýäler bar, goralyp, hiç hili günadan günä etmäge günä edibiler, ýöne Hudaý Tagala goraýar diýýär-de olary, pygamberler ýaly magsum däl. Ondan hemme adam näme günäkär, günäsi bar pygamberlerden, öwlüýälerden başga günäň bar dämi, hawa, ýamanyňam bar dämi, onda adamyň ýamanyny ört diýýär. Hasam beter kimiň abraýly adamyň ýamanyny ört diýýär, ýa ýamanyn örtüp, ýaýyň ýagşysyn diýýär. Ýamandan ört, Pygamberimiz sallallahu aleýhi ve sellemiň hadysy bar, Innallaha settarun, Hudaý tagala näme settardyr, örtgüwjüdir, özem her bir örtýän adamynam gowy görýändir diýýär. Bir kemçiligini tapdyňmy, bir ýamanyny tapdyňmy, oňa muňa ýaýyp ýörme, şony ört, gaýtam ýagşysyny ýaý diýipdir Hezreti Magtymgulyşan ine biziň güýçli türkmenimiziň alym öwlüýä adamsy şo derejede bize tabşyrypdyrda. Ondan ýaňky abraýly kişiler kimler? Abraýly kişiler ýolbaşçy adamlar, ýaşuly adamlar, ýa-da biziň alym adamlarymyz, ahun adamlarymyz biziň esasy näme abraýly dünýede we din ahyrýetde şolar abraýly boljak adamlar-da alymlarymyz, ahun adamlarymyz. Indi ahun adamyň bir ýerde gybatyny edilse, gürrüňini edilse, töhmetini edilse, Allah saklasyn diliňi uzatmaly däl, Goşulmaly däl, oňarsaň şol gybat edilýän ýerden gaýtmaly turmaly. Näme üçin? Hudaý Tebarek we Taala kyýamat gününde diýýär gybat edýän adamyny alymyňky diýenok, alymyňky diýenok, ýada ýönekeý adam, islendik bir adamyň gybatyny eden adamlara kyýamatda diýýär porsy maslygy agzyna dykyp azap beriljekdir diýýär jähennemde. Ine, şony pygamberimize bildirýär, pygamberimizem bize, Menä men diýýär, gördüm diýýär, jähenneme baramda adamlar gördüm diýýär. Porsy maslyk iýip otyrdylar, özlerem ýanyp otyrdylar. Bu näme diýip soradym, ony Jebraýyl perişde aýtdy diýýär. Dünýede gyýbat edip, adamlara ezýet beren adamlar ine şu derejä düşjek diýýär. Gyýbat edip, oň-muň aýbyny aýdyp diýýär. Ine, şoň üçinem hasam beter abraýly adamlarymyz, alymlarymyz, ahunlarymyzyň gyýbatyny etmäliň. Alymlar, elbetde, kemçilik bardyr. Elbetde, bardyr, elbetde, kemçiliksiz adam ýokdur. Günäsi hem bardyr, elbetde. Ýöne günäsini oň ýüzüne urup, günäsini aýdanyň bilen saňa hiç hili peýta, peýda düşenok, gaýtam zyýan düşýär. Ylymyň bar bolsa, bar-da nesihat et. Bilýän bolsaň, ylymyň dogry ýolda barmaýan bolsa, ylymyň bar bolsa, bar-da şoňa Ylymyň bilen, ylym ýoly bilen düşündir. Şony düşündirip bileňokmy, diliňi sakla. Nä kitaplarymyzda geçýär, kän alymlaryň hakynda gürrüňler gelýär. Bir alymlar bardy diýýär, şeýle bir tonnalap-tonnalap tefsirler ýazardy, tonnalap-tonnalap kitaplara şerhler ýazardy, gaty güýçli alymlardy diýýär, iň soňunda aradan çykjak bolanda diýýär, dilini çeýnäp-çeýnäp ölüp gitdiler diýýär. Onuň şondaky, içindäki şo taýdaky ýaňky ýagdaýyny dilini çeýnäp aradan çykyp gidenine gatnaşyp gören adamlar aýdardy diýýär. Bu lalymyň hiç hili kemi ýok, ýekeje kemi bardy, Pylan ýerde bir Hudaý Tagalanyň dosty bar, pylan ýerde bir alym bardy welin şoň gyýbatyny eder ýörer diýip, öz topardaşlary, öz jemagaty bilen oturan wagtynda şoň gyýbatyny, şoň aýbyny agzar ýörerdi, şoň üçin bolmaly diýip aýdardy diýýär. Ýana käbir alymlar geçipdir, şeýle bir giden medreselere näçe dört-bäş medresäniň dersini dolandyryp, gatykan müňläp-millionlap talyplar ýetişdiren adamlar bolupdyr. Şeýle bir alymlar ýetişdirse-de, iň soňunda aradan çykanda ýüzleri göm-gök bolup, gaty erbet ýagdaýda aradan çykdy diýýär. Muna minnäp görüp soraşdyrsalar şo döwrüň alymlaryndan şol adam hökman suratda bir özi ýalak deň-duş alymyň gybatyny edýänidir ýa şoňa duşmançylyk göriplik edýän bolmaly diýip ýazýarda. Şoň galak erbet zat alym adama diliňi ýetirmeklik. Alym adammy, ahun adammy diýildimi, diliňi saklajak bolmaly, ol eýlemiş, bul beýlemiş diýlen bir boş gürrüňlere getirmeli, boş gürrüňlere ynanmaly däl. Oňarsaň sylag-hormat etmeli. Näme üçin? Alym diýilýäne sylag-hormat etmeli. Pygamberimiziň tabşyrygy bar ahyry. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Akrimul ulemäe, Alymlara hormat ediň, fe innehum warasatul enbiýae we rusuh, Alla we rusul, Alla Tagalanyň Pygamberleriniň we enbiýalarynyň mirasdüşerleri näme ulemalardyr diýipdir. Haýsy bir adam alymlary, ulemalary, hormat edip, sylag hormat etse, Allatagalaga we Allatagalanyň pygamberine hormat etdigidir diýipdir. Hormat etdim, hormat etmegem näme? Hormat etmegem iki görnüş bolýar. Sen şony zahyry-da hormat etmeli, batyny-da hormat etmeli. Içiňdenem hormatyň bolmaly, daşyňdanam hormatyň bolmaly. Ýüzüne güler ýüzüňe bakyp, elinden ogşan bolanyň bilenem ýeňsesinden gybat edýän bolsaň, ýa bolmasa gybat edilýän ýerde Ha şeýlemi diýip durýan bolsaň, onda sen alyma hormat etmedigiň, pygambere, alyma hormat etmeseňem Allatagala goý pygambere hormat etmedigiň bolýar. Näme üçin alyma hormat etmek, pygam Allaha we pygamberine hormat etmek? Sebäbi alym, ylym diýilýän syfat Allatagalanyň syfaty. Onem alymlara berdi, ahunlara berdi. We pygamberiňem mirasdüşerleri bolansoň, pygamberiň diýenini etjek bolsaň, hökmany suratda sen näme alymlara, ahunlara hormat etmeli, diliňi saklamaly olardan. Bihormatçylyk etmeli däl. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň hadysy bar. Seläsetun diýipdir, Üç sany adam bardyr, Lâ ýestahiffu bihim illâ munafykun. Şu üç görnüş adamyny diňe mynafyk adam peselder, äsgermezçilik eder diýipdir. Üç görnüş adam bar, şo üç görnüş adamyny peseldýän bolsa biri, ýa şony äsgermeýän bolsa, hökmany suratda şol adamda näme, mynafyklyk alamaty bar. Şol adamyň imanynda bir mynafyklygy bar, mynafyk diýilýänem näme, ýürekden hiç hili ynanmaýar, daşyndan musulman bolan bolup gezip ýör, dili bilen musulman bolup gezip ýör. Ýagny amalynda mynafyklygyň alamaty bar diýildigi. Şu üç sany adamy sylamasa, hormat etmese. Kim ol üç sany adam? Züşşeýbetu fil islam, yslam dininde bäş wagt namazly, o agzy orazaly bolup bolan ýagdaýynda alym bolmasa-da, Bäş wagt namazy bitip duran ýagdaýda kyragatyna düzgünine bilýän, orazasyny bitip duran ýagdaýynda orazasyny tutýan ýaşuly adam diýýär. Musulman dininde gelip musulmançylyk bilen bolup ýaşyny ulaldyp ýaşuly adam bolan bolsa, şol adama äsgermezçilik edýän bolsa bir adam, ýa şony in peseldýän bolsa hökman suratda şol adamda mynafyklygyň alamaty bar bolmaly. Ýene biri Waz-zul we zul-ilm diýipdir Pygamberimiz. Ylym eýesi bolan, ylymly adamlar, bul ylym näme, dünýe ylmy däl, din ylymynyň, Kuran, hadys bilýän ahun, mollalary hormat etmese, elbetde, din ylymyny bilýäne-de hormat etmeli, baryp, sebäbi näme üçin, dünýe ylymyny bilýäne-de hormat etmeli. Näme üçin, dünýäň üçin sen indi şondan peýdalanyp durýaň ahyry. Dünýäňe peýda berýär ahyry. Islendik bir adam saňa peýda berýän bolsa, sen oňa zyýan ýetirmek, sen oňa äsgermezçilik dogry zat däl. Emma din ylymyny bilýän saňa näme kömek edýär? Ahyretiňi gazanmaklyga kömek edýär. Ahyretiňi gazanmaklyga kömek edýän alyma sen hökman suratda hormat etmeli. Eger ony peseltseň, äsgermeseň, bir ýerde gyýbatyny edip, aýbyny aýdyp, bir ýerde töhmet edýän bolsaň näme, mynafyklyk alamaty sende bar bolmaly hökman suratda. Wal-imamul-muksit diýipdir. We adyl, adalatly ýolbaşçy adam. Adyl dost dogruja ýöreýän gül ýaly ýolbaşçy adam oňa-muňa zulumam edenok, ýa wagtynda aýlygyny bermän kösäbem ýörenok, işgärleriniňem göwnüni tapýar, wagtyndajyk aýlyklaryny berip ýören arassa ýolbaşçy adam näme, sen şoňa äsgermän, Sen şoňa hormatsyzlyk etseň, sende hökman suratda näme, mynafyklygyň alamaty bar bolmaly. Allah saklasyn mynafyklygyň alamatyndan. Ine, alym adama hormat etmeli. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, Ittalagtu leýletel mi'raç, Magraç gijesinde men bardym diýýär, jähennemi gördüm diýýär. Jähenneme baramda feraaytu eksere ehliha jähennemiň adamlarynyň köpürägini gördüm el-fukara garyp adamlary gördüm diýýär. Jähennemiň içiniň köpüsi diýýär garypdan doly diýýär-de jähennem. Ondan sahabeler sorapdyr, Ýa Resulallah, minel mal diýipdir. Ýa Resulallah, Baýlykdan garypmy, maldan, puldan garyp diýýäňmi? diýipdir. Pygamberimiz aýdypdyr, Lä, ýok diýipdir. Belä, lä diýipdir. Belki, has dogrusy, belki, has dogrusy, minel ilm, ylymdan garyp bolan adamlardyr diýipdir. Ylymsyz gezip, şu jähenneme düşýändir adamlar diýipdir. Näme üçin? Namaz okaýaň sen, ylymyny bilmän okaýaň. Okan namazyň kabul bolarmy? Bolmaz ahyry. Aýagyňy eliňi ýuwmak parz bolan ýerler bar, ýüzüňi ýuwmak, eliňi ýuwmak, aýagyňy ýuwmak Hudaý Tagalanyň parz eden, täretiň parzyny hökman sen öwrenmeli bolýaň. Öwrenmeseň näme, şu gulagyň düýbündejik şy gulagyň öň ýüzündejik bölejik ýerde bir dyrnagyň ujy ýalak bir ýerde bir gulagyň ujunda galsa gulagyň öň ýüzünde ýuwulman bir gury ýer seň täretiň bitmedi, parzyňy bitirmedigiňi hasap bolýaň sen. Ýa bolmasa aýagyňda bir bölejik Iňňäň ujy ýalak basar ýaly gury ýer galsa, howlugyp, şapyr-şupur edip sen täretaldyň dämi? Şojagaç ýer galdy dämi? Parzyny bilmediň we parzyny bilmediň täretin, sünnetlerini bilmän ýerine ýetirdiň dämi? Namazyň dogry däl seň. Şonuň üçin hökmany suratda ylym öwrenmeli. Ylym öwrenip, alymlara barmaly. Alymyň gyýbatyny edip, hiç wagtam ylyma ýetip bolmaz, ylym öwrenip bolmaz. Şo sebäpli hezreti Magtymguly şan aýdypdyr, Aklyň bolsa abraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýagşysyny diýýär. Abraýly adamy oňardygyňdan abraýsyzam bolsa ýamanyny aýdyp oturmak gerek däl. Ýöne käbir ýagdaýlarda ýaman ýerini aýdyp, şony erbedişden gaýtarmak bar bolansoň, ine, aklyň bolsa abraýly kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýagşysyny diýip aýdypdyrda hezreti Magtymguly jan. Allahumma salli ala seýidina Muhammad Rabbana salli ala Muhammad.